layinini la ni na dokodela joe shirimani eh, kusuka ka eh, team shirimani kasi ke hi le ku buleni eh, hi mhaka leyi kumbexani mi nga yi landzela ngopfu ka social media van'wani vo tala van'wani mi yi vone yi kha yi endleka twi hi ndlela yo yoleyo eh dokodela nkesiri swinene loko mi ni khomele riqingho um hina hi lo vona swithombe swimbirhi swinharhu um n'wina mi nga va mi mi yi vonini mhaka leyi yi kha yi endleka loko ri ku mi yi vonini kahle kahle ku endleke yini
um voni ku swo tala um hi leswi swi nga ta vulavula hi vo ma ma madoda leswi nga humelela kambe um loko ni tsundzuka kahle na mina ni ri kona ka ntlangu walowa hmm. Kambe loko ku humelela leswiya, laha ni tshami kona emovheni a ni ri kulenyana na xiteji. Se loko swi ta sungula a ni swi vonangi, ni lo vona hi loko se swi tshunela haleni ka mina. And then leswi ni nga vona swona hi loko I'm sure loko se swi endlekele laha xiteji se hi ku laha ka movha leyi a ni ri na yona a hi a hi ri swin'we na Rhangani loko hi kha hi ta a hi famba hi yona. Se swi kumeka ku no Rhangani. Leswi nga humelela lhaya se swi vuye swi endla result ya ku ri ok rhangani vatirhikulori va hina lava hi nga na vona se va ta na yena laha movheni ku a a ta a ta a ta wisa a ta wisisa na mihleketo se hi hi hi loko ni ni sungula ku vona ku hayi mhani ku na problem laha se loko ni ku na langutisa ni kuma ku ok ingaku problem leyi yi le xikarhi ka vona va ri vambirhi rhangani Prince Rhangani na Mister Post ma swi vona. Se kwalano ke loko na ha langutile se swi kuma ku nkarhi wa ku vulavula wu kona hi ndlela leyi a swi ri hi wona a swi ri a swi ri tense nyana a ku ri na tension nyana se I'm sure loko Mister Post a se a tshunela movheni so loko a tshunela movheni se rhanga ni zami ku avoid-a ku ku nga vi na ti-problem ku ya mahlweni se hi loko yi suka-ke yona yi yi tlhelela a xiteji. Malia ya performa tinghoma ta yona kambe swona a swi a swi tikomba ku na problem se loko se ni ta yi kuma ndhaku se loko ni vutisisa kahle ku ri kahle kahle ku humelela yini loko se va byela ku um nga ku problem yi sukele stage a ni ta tsakela ku vona hi vini okay ya

Team ya n'wina yi tsakile ku ku na va ha tsakile vanhu va n'wehe ngopfungopfu loko hi fana ni hi languta n'wehe na Mister Post leraku mi nga kota na ku vutisa Mister Post ku ri hikokwalaho ka yini a fike ka xiyimo lexiya mi ze mi nga ti kuma nkarhi wa ku lava ku ku landzelerisa swa muxaka wolowo.
Ya hi ku loko mi ti kuma mi tirha na vanhu Mo loko ka team xi ri mani hi na protocol and hi na milawu leyi hi tirhisaka yoho loko hi endla swilo swa ntirho lowa hina. Ni wu kumile nyana nkarhi wa ku vutisa Mister Post ku ku nga va ku humelele yini kambe a a ni swi endlangi a ka scene liya hi ku a swi lava la ku nga ku nga miyela nyana. Ni wu kumile nkarhi, u vuye a ni hlamula laha a nga ni hlamula kona. Kambe a hi nga si kuma nkarhi wa ku ri hi va hi kumeka hi ri ofisini hi ku un'wana na un'wana u le kulenyana, swo fana na sweswo. Ya but loko ni ta ya ka xivutiso xa ku ka team xi ri mani, loko ni langutisile ku tsakiwile kumbe swo fana na sweswo, xiyimo xi yime njhani ku fika roho siku leriya, Loyi a mi tiva ka Tim Shirimani ku ri na moya wa kahle, ku ri na hinkwaswo leswi a hi tiva hi ka hi hanya swona. A mi tiva swi tshame hi yoho ndlela yaleyo and then up until ku ze ku humelela incident liya. Se ka nkarhi wa sweswi na kona tanihiloko hi swi tiva ku loko ko tshuka ku humelele problem eka ntlawa wun'wana na wun'wana ku va ku vekiwa nkarhi wa ku ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi swo sweswo and then ku kombisaniwa hi ngi hi ta kuma mbuyelo ka swona. Se ku vulavula ntiyiso swo fana na ku ku nga va ku ri na problem problem leyi hi tivaka hi ya leswi nga humelela leyi ngopfungopfu Okay. kambe hi leswi hi nga ta kuma nkarhi xo xa n'wina loko swi ri ka masagwadi a ni sara hi yona leyo khensile dokodela ni khensile swinene eh, nkarhi wa n'wina yimani hi ta ya ka vakulukumba lavan'wana hi khensile swinene inkomu i sweswo mingiselo munghana lone fm eh, i khume nkombo timinete ntsena ku nga si ba awara yan'we u yingisele munghana lone fm komba ndlela yimani ya ka tatana prince rangani hi bula na vona ndzaka leswi
vatirhi ndhavuko wa hina wu salele endzhaku sweswi xibelani exitejini Hi yona ndlela yo ya emahlweni. Vatirhi hi vona va le switandini. Se hi va kombe leswi vanhu vo huma Limpopo va nga swi endlaka. Vatirhi a hi tivi nchumu hi thekinoloji. Hi va kombise leswaku hi duma hi foni. I rixaka leri a hi ri yimerile. Standard Bank, it can be. Standard Bank i vaphakeri va le nawini va swa timali na valombisi lava tsarisiweke.
Hi le Mnanjakanjaka Buildit hi laha u kumaka hinkwaswo swo aka tanihi mabandi ya tigaraji, Viva Paint ya 20 litres, Havi Tyres, Saba, Switina, Concrete Tiles, IBR, masenge na semende. Ha nyika na swikweleti kambe tsundzuka ku va u ta na leswi landzelaka, khopi ya ID, xitatimende xa tin'hweti tinharhu xa le bangi na xikombisa muholo xa wena xo hetelela. Hi le Mnanjakanjaka Buildit, making home building simple. La, a ku na xitumbelelani.
Hi haxa ti, hi boxa ti. Afrika wo vulavula. swa swa mixer munghana lona fm khume ntsevu timinete yi nga se ba awara ya n'we yima ni amukela tatana prince rangani tatana rangani hlangani mi amukeleli ka munghana lona na fm ahee i hlikani na ku xeweta vayingiseri hinkwavo mhaxi um ni tshemba hungu leri ri nga hangalaka ka social media a ri a ri a ri mi khom kahle ku fika sweswi kambe xivutiso i ku swi fike njhani laya. Lexi nga humelela i ku va edibini ni nghenile ni lava ti managers stage managers loko ha ku nghena gate loko hi ya perform-a hi karhi muni ivi va hi nyika nkarhi wa mina wo. Nyaphepho ma hi nkarhi wa so na so na so na so ivi ni hi endla line up na team xi ri ma na rhangani music ivi hi twanana ku okay ku ta nghena xongi loko hi ta xongi ku nghena KK ku nghena Grace ku nghena Joe xi ri ma then rhangani u ta pfala hi mhaka ku hi wena u nga na album leyi nge le ku hiseni nkarhi wa sweswi ivi va swi twisisa vakulukumba lava va stage manager. Ivi a sungula Shug a nghena a tlanga a heta ku nghena i KK a tlanga heta ku nghena i Grace ku nghena Xirimani ni nghena na mina lomu ni nga feature kona ka Xirimani ni hetelela ni huma ni ya tshama a a back stage se ni yimela ku mina ni fanele ni tlanga ivi i vakulukumba lava va stage managers va ku um mhansandlene va lava ku kahla va lava ku famba ka mi nga swi koti ku va nyika nyana space nyana xo cinaka se ni ku no a ku na problem leswi nga na ni nga n'wansati hikuva yini na vona laha a va cini mina ni ta cina um after after vona mara hi ku ya hi stage stage i xa i xa rhangana va heta lava va khome ti-laptop ta mina laha henhla na hinkwaswo swa mina leswi ni faneleke ni performa hi swona loko va chika tisandleni va ku hi tlanga track mani ka track wena rhanga ni va nyika leswi va fanekelaka va swi tlanga ivi va tisa microphone leyi ni fanelaka ni ni ta hina hala backstage u se ni nghena xitejini Ngoma ya sungula ku tlanga. Within thirty seconds a na hlamala ku na munhu esayitini ra mina. Mister Pult, Se mina na continue ni tlanga ni twa hayi Sibara, Sibara heyi a hi nkarhi wa n'wina. Se ni ku no talk to the stage manager why u nge vulavuli na mina hi nkarhi wa so. U vulavula na stage manager u ta a kha a ni disturb-a performance. Seven, Khosi, Khosi, Khosi, Khosi! Swi va hi ndlela yaleyo, hi disturb-iwa hi ndlela yaleyo, ku va na laha ni nga phuxaphuxiwa ni phuxaphuxiwa ku ni chikela hansi. Se ni ku a hi swona, phela wena ni ku teka u ri artist ya mina as a producer, a swi endlisiwi swona sweswo. Why loko ku ku ku na something u nga yimeli mina ni cina or wehe u cina mina ho? Ivi. Then ni ni ni chika nyana stage loko ni xikita nyana stage ni a ni landza hala hansi ivi ku ta baloyi baloyi e lava khandziyi vo va nga fika va ta loko a rhanga a hi problem loko ku va nga lavi ku perform a hi fambi a hi fambi movheni then nkarhi wa mina then go and perform and then Se u tifambela ni ya movheni, a ni landza movheni. Loko a ni landza movheni, u ri, Xikivi, loko na ha ya movheni ku na dlaya nyoka loku nga nga nga doctor then ni fika loko ha ha ya movheni tshama la doctor se u biwa hi timpama kwala. Loko a biwa hi timpama ku humelela yini? Loyi a famba na post a sayitini va nge ke u humesa xibamu so, loko a humesa xibamu ni ri ku humelela yini kwala? Se me ni nghena ndzeni ka movha, loko ni nghena ndzeni ka movha still se. Mister Phusi u lava ku gwimba gwimba rivala a ni fambi hi movha wa mina ni famba hi movha wa thekisi se ni ku a ni la ku vulavula na wena ni huma hi rivati ra le mahlweni tlhelela exitejini ni ya ni ya cina ni cina tinghoma ta mina ti helela then video yaleyo na clip yaleyo ku tekiwe leswiya Mister Phusi a nge le ku ni lwiseni ende mina I can't fight in public I'm a public figure a ni nge pfuki na siku na rin'we ni lwi na munhu.
Okay. Ah. A a hi languteni. Ni- ni- Vuxaka bya n'wina tanihi muhumelerisi na Mr Post tanihi muyimbeleri byi njhani? Eh, a ni nga ri na problem na Mr Post as ni tirha na yena ni tirhe ti-album timbirhi na yena leti ni nga ti tirha kahle ni nga voni problem ni ti tirha in a agreement yo a ni nga lavi no hakeliwa ni ku no n'wi pfuna
Namuntlha byi njhani?
namuntlha a byi kahle since a stagile Hambi loko Tolweni a kombeli ku rivaleliwa ni ku no, a ni na problem yo ni nga ku rivalela mara a ni nge rivali. Lexi wena u fanekelaka u xi endla u kolota apology to the public na ti fan ta mina na maxaka ma mina va hosi Xilungu wa Mhinga na va ka Chavani na hinkwavo ku siku rin'wana ni ta va na problem ni fa xiteji ni nga ku oh Khosa nyimpi liya yi fika laha se ku nwiwaku hi swibamu a ku ya humelela yini?
Ku ve ni a ku a ku nga si tshama a ku nga si tshama ku va na ku tshukiselana mahlo hi hi before. Na na nakan'we boss Pete ni hambi swi swa ti-award a ni zangi ni la no swi tiva ku ku kumeke mali muni ya ti-producer. U ni fonerile a ku, Hayi, no, mali ya ti-producer yi fikile, mara ni nge ni tirhisa, ni ta mi rihela mali ya n'wina. Ni le ku teni Joni, hi date ya so na so na so. U tini, A a nga fikanga ka mina. But a ni lavanga ku swi question-a, why I don't have a problem ya mali.
Okay. Ni mi twile. Se, se, se le, loko, loko sweswiwani namuntlha loko hi vulavula na vona lava, kombela ku rivaleriwa Mister Post, ha yi herile nyimpi leyi.
In public, a kombeli ku rivaleriwa ka tifeni ta mina na maxaka ma mina na vanghana va mina na muti wa mina as whole na family ya mina. A ni a ni ri na nsati wa mina laya ku ha xi xo vava ku imbarasiwa mahlweni ka nsati wa wena and a ni nga ta tirhisa nyimpi. Ku hava n'wanuna wo chava ka ndhunakuloni. Alright na na mitwa na mitwa rhangani na mitwa rhangani loko ko tshika ku ri na swin'wana swi lava ku hi vuya ka n'wina hi ta hi ta mi khwenutha hi mi khensile swinene nkarhi wa n'wina.
No problem. Inkomu tatana Prince rhangani lava a hi bula na vona hi ndlela yo yoleyo va kha va tisa tlhelo ra vona i mani lava Mister Post hi twa ku kahle kahle xiyimo lexiya xi fikise ku yini laha na koho Hi yisa ku yini emahlweni hi ndlela yo yoleyo? U yingisela yo Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM, makomba ndlela. Mi nga rivali ku Shudufadzo Musida u u u fikile la Limpopo, mi nga kayeli nongonoko wo hlawuleka lowu Rooiki Maringa a nga ta mi tisela wona mundzuku hi kota ku twa ku kahle kahle Eh, u ri yini Sh- Shudupadzo Musida? Nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula. na Khalanga Pat Mathebula. Enongo timinete ku nga si ba awara ya khumenharhu ka Munghana Lonene FM makoma ndlela yimani amukela Mr Post Mr Post nhleka a hi mpfukini na hi pfukeli minjhani na

A ni na nkarhi wo tala se loko loko ho yingisela na switandzhaku hi kota ku fikelela swivutiso swimbirhi swinharhu leswi hi nga na swo hi ta kota ku heta le mbulavurisano lowu hi nga na wona hi ndlela yaleyo a ni lava ku tiva ku ku na leswi mi swi kanetaku ka leswi swi nga hlamuseriwa ku fika sweswi mayelana na xiyimo lexi nga ndleka edibeni ku fika laha xi nga kona namuntlha. Eh, a ni nga yingiselanga helo call leyi yo no sungula ku yi kuma ka n'wina sweswi okay a ni se ku mi vula ku yi yingisela kwihi no inkomo eh lexi lexi nga le ku endlekeni sweswi i ku a hi kha hi bula na tatana prince rhangani hi kha hi langute ka timhaka ta leti nga humelela ti nga kona le ka social media endzhaku ka loko van'wani va vayingiseri va te loko tinqambi leti va ti seketelaka ti kumeka ti kha ti dlidlimbetana ivi swi va mahungwini swi hetelela swi endla leswaku swi khumba hina hinkwenu tanihi rixaka hi kombela mi va lava hi kota ku twa ku kahle kahle xiphiqo i yini hi yo mhaka hi ri na n'wina sweswi se se ka leswi va nga swi vula va kombise timhaka ta ku mi fike mi va susa stejini tanihileswi clip yi kombaka swoho kambe swin'wana leswi swi nga kombiweki hi clip i timhaka ta ku Ku ve na ku tshwukiselana mahlo leriya ra ku a ku huma na swibamu a a back hambi hi le back stage se va nge va kombisa ku timhaka ta ku ku tiva ka vona ku sukusela khale na khale va tirhe na n'wina mi nga ri ku lweni kambe ke lexi xi va vilerisaka i ku sweswiwani ku sukusela hi ku sukusela siku rero swi nga endleka hi roho swi fike swi nga va khomi kahle ngopfungopfu loko va vona ku leswi nga endleka a swi va poyila ngopfungopfu na le ka va ndyangu wa vona va kombisa timhaka ta ku va lava ku kombela ku Ku mi, ku loko mi lava ku kombela ku khomeriwa tanihi sweswi va nge mi kombele na ku khomeriwa, mi ta kota ku swi fikisa ivi na rixaka ra, ri kha ri swi twa hambi ku ri va ka vona tanihi va ndyangu. Hi sweswo leswi mi nga swi kayela loko ku ri ku a mi nga ri ku yingiseleni. Se, Okay, mm.
okay. O, o, a ni ku ma ha ya mahlweni? E-e. Okay, e, e, e, e, e, Khalanga, lexi nga humelela le Bibini ku komisa le, e, hinkwenu a hi nyikiwe nkarhi wo hi performa leyi ma swi twisisa ni um problem yi le ka lava a va fambisa ntlangu lowu ya exitejini hi ku na hina ku na laha a hi tsutsumela kona ka n'wamitwa ku na kun'wana a fanele hi tsutsuma hi ya performa ko before hi suka um after loko hi suka laha a dibini so sivara yi kume mhe xitejini yi nga ze yi hemba yi ku ni kume hi xitejini yi kume mhe xitejini sivara mi yi byela ku sivara a hi nkarhi wa n'wina ni kombela ku cina na ku famba Swivala se yi ndla swin'wana a na ha swi twisisi se swi ndla onge holo me ni ri swivala kumbexani yo ti nwela hi ku na me a na a na a ni tikhomeli nyana katsongo swi gina swi endlisa sweswiya na ku swivala mhani nga swi teki ku swi nga ze swi fika laha ku swi ze swi va serious a ni ko phuxana phuxana hi ku na heyi swivala yi ri ya jima hi phuxana phuxana nyana hi actor actor nyana xitejini se ka hi yo swi yo fika swi nga tshami kahle ende minkama yo tala A wu wisa leswiya swo phuxana-phuxana. Xana ni nga swi tivi ku laha se a ha hu phuxana-phuxana? Ma swi twisisa? Hi Se- leswi nga humelela na. Se loko xiyimo xi te tano, n'wina mi ri yini? No, eh, ku na yin'wana futa ya, ya, ya, ya, ya, ni twe yin'wana ya. Irina, ku na yin'wana hi nga valavula hi yona ya ti-award na vahisa lava na ku basisa na yona before ni ya ni ya ni vula swo hetelela ka sweswo ni mi vutisaka swona timhaka ta ti-award ne ni tiva hi nga hakelani ende a ni kumangi ti-instruction yo ni fanele ni hakela Mambawulele Prince Rhangani na Joe Shirimani . Joe Shirimani va wine award hambi last year hambi last of last year a ni ri producer a ni tlhela ni va eh, eh, songwriter a ni vutlhani a ni zangi ni yi lava na mali yaleyo because ni tiva mali hi nga hakelani na mali ya studio a yi hakelani ma swi twisisani and mina prince rhangana nge a yi se tshama yi ni producer kumbe vanhu a va swi tivi ku producer i ku ndla yini a yi se tshama yi ni producer prince rhangani yi faka ti-baking Ka tinghoma ta mina no chaya, ma swi twisisa ne? Then munhu loyi a ni produce-aku hi cheka swi ri Josh ri ma. Mambawulela a nge se tshama a ni produce, a ni produce khale. Leswo a no va tsala lahaya ku i vatirhikuloni mara ni ku a swi na mhaka. Se lexi ni tivaku xona ni tiva ku mali a hi nikani.

No, leyi, leyi, leyiwani and vahlamuri va se va vulavurile hi yona ku ku ya hi ku tiva ka voho tanihi producer a yi fane yi ye ka voho eh hi yo mhaka eh mi tshembi Prince eh, Prince Rhangani a ku mi n'wi tshembise ku mi ta loko mi ya Joni mi ta fika mi n'wi nyika na mali liya ya ya No, a ni n'wi tshembisanga ku loko ni ya Joni ni ta fika ni n'wi nyika mali. Ni n'wi byele ku loko ni ya Joni hi ta fika hi vulavula hi ku ni twa maheveheve va ku mina ni dye mali ya tiawara ho oh. sad ne mm. eh, loko ku ri na problem a hi sunguleni hi leyi nga sungula problem hi nga tshiki liya mm. ku ri na yin'wana ku liya yo sungula hi nge solvey brajo va kume mali award ya ya ya a va ku ri i song of the year yi tana producer yes um A ni zangi ni vutisa because ni tiva ku laha a laha ho tirha swa ti award swo perform a hi nikani hi leswi a ni a a ni tiva swona and a ni kumanga instruction yo mali yi fane yi ni phakani na vamani ma ni twisisa Ni twa, ni ya twa. hi leswi nga humelela laha se kumbexani ku ka hi nga hlanganangi hi vulavula ku ri timhaka te ta covid eh, a ha to hlangana se Okay. leswi a swo nghena hi ku na ku leswi a fanele swi nga zangi swi nghena kwalani a hi ta swi solva hi riqhingo okay se mina lexi xo hetelela ke lexi ni lava ku kombe ni lava ku kombe rivaleliwa ka ku rivaleliwa ka prince rhangani ka leswi ni nga yi phuxa mara a ni nga swi tivi no onha hi ku ni tiva siva ra yi jima a ni tiva ku ho phuxana phuxana hi hi nga jimi yin'we swi ta huma swihlekisa se kasi siva ra yi kwatele swa yona ma swi vona so a yi ni rivaleli sivara na ti-fans a ti ni rivaleli. Ni tlhelela ku hindzisa ti-fans laha. Eeh, ti-fans! N'wina hi n'wemi leswaku ti-artist mi tsalatsala swilo swo ka swi nga ri swona ka Facebook. Prince Rhangani a a a a hi yeni ka Team Shirimani. Mina na Prince Rhangani a hi phuxanangi studio xa xa xa Team Shirimani, a hi phuxanangi studio xa Prince Rhangani. Hi phuxane eDidini. Lero a a fane ni nga katsanga studio na kumbe ni holove na Joe Shirimani a ndzi se tshama ni holova na Joe Shirimani mm, mm. loyi hi nga pfuxana pfuxana ko va swa eh, ene ku ya hi n'wina a mo huhu a mo tinjokela se swa ntolovela ni tiva hi tirha swin'we a ni tivi ku ri na problem and the smara ya jima yi jima ve ri vigil active ni tiva ku lowu yi ni pfuxa hi ta pfuxapfuxana hi gina ya goloza goloza swi va kahle so a ni swi tivi ku yo yi swi tekise ku yini Na maswa yi ri ni yi landzelele movheni ku ni laha hi vulavula. A ni mhesa a ni ri swa ku, A swi vona se hi holovela yini? Xibamu lexi yi ngo xi humile a ni a ni xi voni, a ni vonangi munhu a humese xibamu kumbe hala handle kumbe kun'wani, mara Kenny loyi va vulavulaka hi yena a ni a ni vonangi a humese xibamu. Oh. Ma- ma- eh, ma- ma- mara loko hi sungula mi taya mi nga ri ku yingiseleni se na nhlamala leswi mi swi kume kwihi mara swi na mhaka No. minister post a hi swi tshikeni a a eh, eh, leswi swi vulaka ku ku sukusela sweswiwani mi ri um n'wina na na na rhangani ma rivalelana no mina ni kombele ku rivaleriwa ka rhangani tolweni hi ku no a hi swi yiseni moyeni Okay. hi ta basisa ti-fans leswi Okay. lero hi vulavule khale la a ko va ku hindzisa hi hindzisa ti-fans no

kombela ku hi bula na vona eh hi ta kota ku tlhela hi bula na professor Themba Sono u yingisele nongonoko ku Afrika wa vulavula ka munghana lonene FM kambe sweswi a hi kumeni mahungu misava na